Ani dhaamsi gabaaban waan gabaabaa isaati. Ulamaan haqqi jedhan waa shan ka ijoollee keessatti argamu waan gaggaarii hasoo nama gurguddaa keessatti kan argamu taate lakaanuu bihaa awliyaa ma'a rabbihim tabaaraka wa ta'aala. Silaa wanni shanan ijoollee keessatti argamu nama guddaa keessatti ka argamu taate shanan san rabbi godhee silaa jaalalli rabbii isaa ta'uun namichi shakkii laata wanni shanan ijoolleen qabdu kan nama hundaa keessaa dhabame sun maali tokkoffaan laa yahtamuuna birrizqi hiree isaaniitiif hin yaaddawan bodeessaa waa nyaadhaa Edane eessaa bishaan dhuga waggaa dhufu hoo ji'a dhufu hoo idmee kiyya guutuu maal taha jedhanii rizqii isaaniitiif hin yaadda'u nama guddaa keessatti rizqii yaadda'uu dhabuun asoo argamee tawakkula kamaalaa yookiin guutummaa dalagu maal malee sababa dalagu wajjin jechuudha laata lammaffaan hoo laa yashukkuuna min khaaliqihim idaa maridu lammaffaan ijoolleen yoo hammuma fedhan haguma fedhaniyyuu dhukkuban rabbii isaanii namatti hin himatan namni akkam tahaa halkan dhukkubaa bulee dhibamaa bulee ka rabbiin nagaa isa bulchu bulee ka dubbiin ka hin dabrin ganama edan buli akkanatti bula rakkataa bula mataa na dhukkubee miilli na dhukkubee gurri na dhukkubee ijji na dhukkubee jedhee himata namichi kun yoo isaati waa himatatti fakkaata malee rabbii isa uume namatti himataa jira jechuudha yoo doktora faan ta'in yookii nama doktora isa haasoquuf hin ta'in akkanumaan lafaa ka'anii rabbiin himatuun fokkataadha haraamallee ta'uu baatu jibbamaadha jechu wanni ijoolleen qabdu wayaakuluuna xa'aama mujtama'iina nyaata gamtaa walitti dacha'anii bakka tokkotti nyaata kuni nama guddaa keessa akka argamu osoo taate walitti dacha'anii nyaatu Jaalala akeeka wal fuunfatuu, wal fulatuu, gamtaa tokkoon ta'uu akeeka. Ijoolleen walitti dacha'anii nyaatan adda nyaatuun filatanii jechuudha. Afraffaan wanni ijoolleen qabdu kan nama guddaa keessa dhabame idaa kaafuu jaratti yoo nu guddiftu yoo waan tokko sodaatan Waan tokko irraa yoo rifattan booya. Gadduu bira taree imimmaan irraa yaa. Namni guddaalleen akka ijoollee kanaa eega rabbi irraa sodaate eega qur'aan irra qara asoo boohee waan milkii bira taree milkii wali qabatee jaalallee rabbi isa godhu keessatti ijoolleen Waan tokkorraa yoo sodaatanii booyan. Addaam. Boohuun karaa qaba malee akka isaatiin boohe taanan namichi min asbaabi sa'aadaa karoota milkiitirraa lakkaayamaa jechuudha. Shanaffaan wanni ijoolleen qabdu kan nama guddaa keessaa dhabame

Waan akkanaati, ammaaf akkana, ta ammaatiif dhiisi ta ganaati, fala kiyya nan beeka, karaa bahu nan beeka osoo hin jedhin, tasaa rakkoo ila suulihi dhiifama godheef. Ifumaa dubbisa jechuu deemeti. Kanaaf wanni shanan amma dubbanne kuni waan nama guddaa keessaa argamuun isaa barbaachisaa dubbii kana if biraa jedhee if biraa kaaseen jenne aalima guddaa al-imaam suyuuxii abii bakri jedham abdurrahmaan bin abii bakri aalima guddaa dubbatee kanaaf nama dhaamsaa kanatti fayyadamu rabbi isin haa godhu utuu akka malee xiqqeen akka malee rabbi isin irraa haa qabu Abbaan Aanaa Kabajamaa Baga Sagantaa Birraatti Waliin Deebi'utti Assalaamu Aleykum Warahmatullahi Wabarakaatuh.